Mama kɔ a waba ɛyɛ me program yi so ayɛ sunsum ahintasɛm sɛdeɛ daa mede brɛ mo no. Ɛnɛ de mahwehwɛ mu yie akɔ akyiri paa akɔ akɔfa panyin kɛseɛ bi de aba fie a na panyin yi deɛ ne ho adanseɛ dɔɔso yie na panyin yi wagye din paa wagye din paapapapa. yɛahwehwɛ mu akɔ akyiri pɔpɔpɔpɔ ansa na menya papa yi na ba fie a na wapa no yɛfrɛ nana togbe akanga te din no koraa ti mu sɛ bɛrima mu no no mahwehwɛ no akɔ akyiri yie ansa na menya no aba fidua mu na ne fie a ɛna ampan a ɛbɛdwa nti mempɛ sɛ obiara bɛyi na fidie ɛde afiri ha hwɛ na hwɛ deɛ bɛsi na wodie wɔ mu so a wo nsa bɛka Ka ɛbɛbɔ apia na na togbe akanga na deɛ ɔwɔ biara na ɔde ama yɛ na ɔso deɛ ɔwɔ mu nsa bɛka nti yɛbɛkɔ ɛyɛ nana nkyɛn na yɛhu deɛ ɛwɔ no nana wei akɔ aba ɛba mafidie no so yoo mede hyɛ meda ase bɛfa akɔnyae so na mede akyia watiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nyinaa nana wei deɛ yɛfrɛ wɔ ha a kasi ase hwɛ wakye yie ɛne ansa na wɔayɛ dɛ wɔde ɛde wo ba Na wei deɛ ɛpɛ sɛ atiefoɔ no hu deɛ nti pɔtee anaa nipa ban pɔtee a woyɛ. Ɛyɛ nokorɛ, Nana Togbe Akanga no, meyɛ sunsum nipa anaasɛ meyɛ sunsum boafoɔ. Meboa obi biara a ɔwɔ ya sɛ oyareɛ, sɛ ɛyɛ sunsum yareɛ, sɛ ɛyɛ hunam yareɛ, saa ɔhaw no titiriw nti na mewɔ hɔ. Ɛneɛ ma wakɔ aba biom. Daase paa. Ɛsane ba afidie yi so. Daase. Ɔsɛ ahwehwɛ no akyɛ yie. Yɛahwɛ no akyɛ yie pa ara ansa na yɛde no reba ha. Na yɛn nana wɔ kuro a wɔfrɛ no Faade, Kumase Faade. Na nana namba na egu screen no ani. Nana namba na egu screen no ani. Nti ɛna nam aseɛ no, nti monhwɛ na mofa na mohu dɛ deɛ wɔwɔ no wofrɛ nana a deɛ wɔwɔ hinta biara no ɔbɛdan adi ahyɛ. Nana namba so na ɛsɛ atwa gu yi. 0244 Forty nine, zero eight ninety nine ɛyɛ nana namba nana togbe akanga nti ɛbɛkɔ nana so na yɛhu deɛ ɛwɔ nana wei deɛ na obi a sɛ mpiri asa obi a n'adwuma asɛm mu wotumi yɛ ho adwuma. Mm, mɛda wase paa. Adwuma asɛm deɛ yɛwɔ no ahodoɔ ahodoɔ. Wate aseɛ? Obi wɔ hɔ a, ɔse, adwadie, metɔn adeɛ a yɛntɔ. Wate aseɛ? Ɛno nso meyɛ ho adwuma. Ɛne obi a ɔpɛ adwuma. Obi wɔ hɔ a, ɔte fie ɔnyɛ adwuma. Afei na wabɛpɛ adwuma no ayɛ. Wate aseɛ? Nti saa nipa no tu anammɔn ba a, mɛtumi aboa no ama no anya adwuma ayɛ. Ɛna ɛno nso nkɔda nkyɛn no, yɛwɔ obi te sɛ, wotumi wɔ obi ɔtɔn credit, wobɛfa no sɛ bi anyɛ adwuma biara.

de ma w'adwuma. Ɛhɛn, nti obi tumi yɛ, ɔka sɛ, ah, nipa yi ɔtɔn credit anaasɛ ɔyɛ shoe maker but wayɛ agyapa, agyapadeɛ akɛseɛ akɛseɛ. Obi nte aseɛ. Ɛne sɛn? Yɛwɔ ne, n'aduro wɔ hɔ a yɛdi. Sɛ yɛ credit na wotɔn, adwuma bi a, wotɔn bidie koraa no a wobɛtumi, wobɛ, mfaso wɔ adwuma no no. Me, woba m'aso ɛyɛ sɛ yie a, mehwɛ wo kra no. Adwuma a woyɛ, ɛmmoa, mɛka akyerɛ wo sɛ adwuma no a woyɛ no gyae. Na w'adwuma nie. Na nokorɛ, nokorɛ, mese wo sɛ, sɛ wofa saa adwuma no a, akya yɛ bosome nsia, ammoa wo a, bra bɛka kyerɛ me sɛ, Nana, wonni aduro. Ɔmea, mate wo din, mate wo din, cos mahwɛ w'akyɛ yie paa, mahwɛ w'akyɛ yie. Na sɛ mpo obi a wɔato no aduro anaasɛ ɔyare nso ɛ, wotumi yɛ saa adwuma no nso, na waso ɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Yɛwɔ adutoɔ. Ɛnna na Beninka kaa sɛ, sɛ wo yare so nsum anaasɛ honam ani no, mewɔ ho akadeɛ. Wo n, obi ba m'asoɛeɛ a, ɔmfiti prɛko pɛ mma na memfa aduro nka no. Daabi, gye sɛ mehwɛ sɛ yareɛ a nipa reyareɛ yi, ɛyɛ sunsum yareɛ anaa sɛ ɛyɛ hona, ɛ, yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ honam yareɛ. Because me no, adom akyɛdeɛ a ɛwɔ me so ne sɛ, yɛama me ani a mede hunu adeɛ a nipa dasani nni bi, a mewɔ aso a yɛde tie asɛm a onipa dasani bi nni bi. Mesan nso wɔ hwene a. Mede tie ade a onipa biara nyɛ dɛn? Ɛnne bi. Ɛnti, sɛ wo yare na woba m'asoɛeɛ a, me mfete prɛko aka sɛ yɛde yare no aba nti mesa no yare. Daabi. Gye sɛ me yɛ ho nhwehwɛ, me yɛ ho research, broni bɛ ka no research, me yɛ nhwehwɛeɛ no, saa na ɛteɛ, me hwehwɛ mu wie a ansa na ma yɛ wo aduro. So wo ate aseɛ? Wo yare a ɔde baeɛ sɛ sunsum yare a, aduro no ankasa bɛ frɛ me. Tie no yie paa. Aduro no ankasa bɛ frɛ me. Sɛ yɛ honam mu deɛ nso a ɛyɛ saa na ɛteɛ. Ɛnti me masoɛ obi nfa ne yareɛ mma ɛnsa mfa nkɔ da Nti sɛ wobisa me a saa na ɛno nso teɛ. Na okay na woyɛ sikasɛm?
Sikasɛm te sɛ sɛn? Sikasɛm deɛ dɔɔso. Ebi a sikaduro sɛdeɛ wɔn sika no no sikaduro woyɛ saa sikaduro. Okay.
Anaasɛ fa sika bɛgye sika yɛ wɔn kan bi woyɛ bi.
Ɔɔ wasere kakra. Um, wabisa ma asɛm kɛseɛ paa. Asɛm a Memfa no sɛ wiase no adane debate anaasɛ akyinnyedie amanfoɔ. Wode nnipa bɛyɛ ten bɛgyina hɔ a, nnipa bɛyɛ nnan deɛ, wɔbɛgu no. Because saa si, fa sika bɛ, fa sika bɛgye sika yi a wobisa me yi, ɛyɛ adeɛ bi a adane biribi bi te sɛ megyina fi, wo fidie kɛseɛ yi so yi. Yɛsi sunsum. Sunsum adeɛ a yɛhinta adeɛ no, yɛnnyina mframa mu. ɛn ɛntimi ɛmpratese yɛwɔ magic yɛwɔ magic magic deɛ yɛnfa kanea nto ɔmo so dabi da magic no adɛn nti na ɔba hɔ sɛ yɛnni nkɔmɔ a mese dabi me me sunsum me me mpanyinfoɔ dan me me me yɛnfa kanea ɛnkɔ hɔ ɔka kyerɛ me mpa so wate ase ɛyɛ sunsum sunsum dwumadie ɛnti yɛnfa ɛnti obi bɛka sɛ Meyɛ Mallam anaa meyɛ kɔmfoɔ na ɔgyina mframa mu na ɔreyi sika, yɛfrɛ no magic. Saa sika, obiara nni hɔ a ɔbɛtumi adi saa sika no. Na kyerɛ sɛ ɛno na ɛnde ɛyɛ magician. Yɛfrɛ no magic anaasɛ flashing. Na waka asɛm no.
Yɛyɛ kyerɛ kɛkɛ, yɛnni saa sika no. Ɛnti obi gyina aka sɛ fa sika bɛgye sika, daabi, sunsum deɛ yɛmfa sika mmɛgye sika o. Sunsum sika a yɛde ma nipa a ɛyɛ sika a yɛdi deɛ yɛmfrɛ no fa sika, daabi, ɛnyɛ saa balancing no bi. na mmom yɛde adeɛ ma Sunsum no a, na ɔno nso akyɛ wo adeɛ, ɛna ɛyɛ saa sika no. Kyerɛ sɛ wobrɛ no aduane na ɔno nso ama. Ɛyɛ saa na ɛteɛ.
Na Sunsum a ɔwɔ sika no, ɔsan de wo sika ayɛ deɛn? A, wo na waka no anaa? So woate deɛ mekyerɛ wo no ase? Ɛnti sɛ Sunsum sika no, yɛwɔ saa sika no, yɛwɔ no ahodoɔ ahodoɔ. Woate deɛ mekyerɛ wo no? Ɛna yɛsan nso wɔ sikaduro. Sikaduro yi a wobisɛi a wobisɛi, ɛna na mede nkaka kyerɛ wo sɛ, yɛwɔ ɛbi wɔ hɔ, nipadua. Wotɔn credit kor a wobɛnya sika. Wotɔn bidie a wobɛnya sika. Wopam mpaboa mpo a. Wobɛnya sika.
Woate deɛ mekyerɛ no? Ɛno nso so yɛ sikaduro akwan no bi no no. Na mmom wo se me wompɛ wei na wopɛ physical cash no ankasa nso a, meyɛ ho adwuma na mmom kwan mefa so yɛ no menka no wɔ fidie so. Na mmom deɛ ohia me. Deɛ ɔhia saa dwumadie no, ɔfa me namba na ɔfrɛ me a, deɛ ɛhia sɛ tutu anamɔn no bra. Ɛnyɛ sikasɛm ɛka sɛ wo sɛnde wo sika ba a na mayɛ na masɛnde ma yɛ trɔ. Wei na atiefoɔ sɛdeɛ na n'aseɛ no no sɛdeɛ na n'aseɛ no no ɔsɔn deɛ ne sika dwum adeɛ ɔnkɛ fa sika bɛgye sika na mmom fa adeɛ bra bɛgye sika wobɛ no aduane a na wayɛ deɛ ɔno nso ayɛ ama wo sika na ɔne ne aso yɛ deɛ ɔnfa sika bɛgye sika wɔ hɔ no na wohia problem bi anaasɛ amanneɛ bi a ɛda wo so no woyɛ tutu anamo na bra fa ne namba no na bra nso ɛ wonya ba nko adeɛ a deɛ ahinta biara nso no wɔbɛda no adi de akyerɛ no ama wahu deɛ ɛkɔ na haw bi a ɛda wo so no wonya ba na nato gbe akanga nso ɛ nso a ɔbɛma wahu deɛ ɛwɔ hɔ na wo problem biara ɛda wo so no wayi ayɛ dɛ afiri hɔ ayɛ ama wo na hwɛ na ayi no screen ase ne namba na ɛnam hɔ nom nti wodeɛ fa namba no na ɛfrɛ nana togbe akanga ɛyɛ nana wedeɛ ɛbɛsan aba wo so na loto sɛm no so woyɛ ɛɛ mfa de sɛ loto asɛm no nso adane biribi ɛwɔ hɔ sesei wotie me yɛ paa mm. loto asɛm no adane biribi te sɛ Ayɛ te sɛ instant asɛm a na yɛka no seesei anaa fa sika bɛgye sika yɛ asɛm a yɛka no seesei yi. Obi tumi ka sɛ, Oh, sɛnde me sei, na gye loto aba. Yɛ me sei. Yɛwɔ obi te sɛ ebia ɔno no fa book na ɔhwehwɛ mu na waye, wachusu loto na ɔde akyekyɛ ama obi. Ɛyɛ different. Na mmom loto a ɛyɛ loto Ɛyɛ sunsum lotto. Lotto nso wonni luck a yɛndi lotto. Obi a ɔnni luck wontumi nnɔ lotto da. So wote deɛ mekyerɛ wo no ase? Ɛnti sɛ wopɛ me me me nkyɛn,
ɛyɛ saa, wopɛ me me nkyɛn sɛ Nana Togbe Akanga ma wo lotto, woadi a, ɛwɔ nnoɔma a me mede yi lotto no. Ɛnnie, memfa nsie obi biara. Ɛyɛ aborɔnoma fitaa baako, bese fista fi bese white no mmiɛnsa, ɛne sika coins Fifty pesos a yɛadi mmaako mmaako seven ne nwera fitaa. Na wode ka ho a, wode saa nnoɔma no ba m'asoɛeɛ a, mema woadi loto, na wo nso so woaka, woadi adanseɛ ama amansan ate afa Nana Togbe Kanga ho, na wo nso so wode aseda abrɛ nananom ama wɔn ani ayɛ dɛn? Agye wo ho. Na loto yi a meka ho asɛm yi nso, yɛyɛ ma wo loto a, mpanyimfoɔ kyerɛ wo do sɛdeɛ wotwa no. because amammerɛ a ɛwɔ ho no yɛ wɔ dodoɔ a wɔ sɛ wotwa ɛnti me me mma loto ma ne mfeeli ɛna dako nso mema loto nso mema nipa maako maako seven pɛ ɛdee biara dako mema nipa seven lo ne mo mo yɛ thousand na mo ba a mɛka kyerɛ sɛ wo a mo di nka ban na meyɛ ma mo na duru seven na mo a mo aka gye sɛ mo kɔ ne next na mo aba abɛgye because loto aba no me mma mboro nipa seven. Nana no ama kwan ma me mma nnipa five na me ara medi m'akyɛdeɛ ma me ankasa, mefiri me pɛ mu na makyɛ nnipa tu aka ho. Enti Lotto no, tie no yie paa, wo luck ne nya a ɛyɛ wo star no a ɛkura wo no, sɛ adum a, wogye Lotto two point five times ɛngye, ɛm, ɛmbɔ da. Na wotu kwan kɔ baabiara kɔ akɔyɛ Wopɛ kɔ bɛni na kɔgye Lotto, kɔ Dahomey na kɔgye Lotto. na sɛ wo hyɛbrɛ no anaa yɛ wo style no sɛ mfomsoɔ wɔ ho a, wobɛtwa, wondi, obi bɛtwa, wobɛdi. Ɛwom sɛ yɛwɔ biribi te sɛ obi wɔ hɔ a ne style no adum, na ebia waba ma me me nan ase ma mama wo lotto no, mayɛ wo ho adwuma ɛna mama wo lotto, na wode akɔkyɛ obi, deɛ ɔno nso wɔ saa problem no wode kɔma no a ɔtwa a, Wo deɛ no mmɔ, ɔno nso deɛ mmɔ. Ɛkyerɛ sɛ ɔde ne san aba bɛsɛe wo deɛ no. Ɛnti me loto mede ma wo a yɛmfa mma obi. Na Nana wobɛtumi ayɛ ne wo mfrɛ ma me sɛ bia nipa no ntumi ma w'asɔeɛ no so ɛ. Wabisa me asɛm.
Sɛ mɛyɛ ama wo, ebia wowɔ akyiri wontumi mma na wofrɛ me na woka na nteaseɛ yɛ adwuma a, mɛtumi ayɛ ama wo. Nnoɔma na yɛbɛtotɔ. Yɛtotɔ nnoɔma no a, mɛgye wo din na magye wo maame din na mayɛ ho nhwehwɛmu. Enti sɛ biribi wɔ hɔ a, mɛkyerɛ wo sɛ baabi a ɔwɔ biara no, wei ne wei na ɛwɔ sɛ wokɔ kɔyɛ. Biribiara yɛ amammerɛ na ɛkura nnipa, akwankyerɛ. Soma wo na kɔyi sraha.
Ɛkyerɛ sɛ, biribi bia mehwɛ wo na deɛ ɛwɔ sɛ obi berɛ a ɔbrɛ a ɔtɔn adeɛ a yɛntɔ a ɔtɔ gya mu sɔre firi gya mu kɔtɔ nsuo mu ne adeɛ a ɔbrɛ kɔba nyinaa yɛ ne star. Yɛbɛtumi akyerɛ no sraha. kɛkɛ, ɔyɛ wia na ne ho atɔ no. Na ɛsiane sɛ dasani anaa onipa dasani nni ani a obehu nni haw nti, ɛno nti na yɛn sunsumfo yɛwɔ hɔ, na mmom ɛnyɛ ni ɛnyɛ sunsum nipa bi na ɛyɛ sunsum nipa. Wotu anammɔn a, hwɛ w'anammɔntuo yie, na sɛ wo kakra a ekura wo no, wode tu anammɔn a, mfasoɔ aba so. Ne ne sɛ wotu anamɔn a na wakɔ wasan akɔtɔ gya mu. Wosɔre firi gya no mu ara san kɔtɔ nsuo mu. Akɔyɛ sɛ buroni bɛseɛ from flying pan to fire. Wodwane gya no wasan akɔtɔ gya no mu bio. Wate deɛ mekyerɛ wo no ase. Nti loto no deɛ me me loto me nyina ha nnwa m'anom deɛ ɔmo atiefo a ɔmo tiem deɛ ɔmo hu me da ɛne deɛ waba me nan ase da ɛbɛdi adanseɛ sɛ ampa deɛ meka no yɛ nokorɛ. Me mema wo loto a mekyerɛ wo kwan a fa so twa no. Mema wo loto aba no wie a, kyi kotwa. Mesa so kyerɛ wo kwan a fa so twa. Me me loto aba, yɛmfa machine ntwa. Gye sɛ wokɔ mu a wɔn a wɔde wɔn nsa twerɛ no, wɔn na wɔbɔ me me loto no. Nti loto wɔ secret bebree a yɛsunsum loto. Gyae sɛ obi afa paper kita, ɔse me meyɛ sunsum ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, ɔse meyɛ loto professional anaa wɔka no sɛn. Loto Profetico sɛ ɔmo wɔ din ahodoɔ a wɔde frɛ ɔmo ho. Ahaa. Ɔno ne bi deɛ ɛyɛ tutubidi. Ɔno ara na ɛwɛke. Ɛna ɔde ama wo.
Ɛno yɛ different. Na mmom Sunsum Loto ankasa deɛ ɛne akwankyerɛ no nam. Wonnya akwankyerɛ no a wonnya. Nti saa na Loto no nso afa mu teɛ. Na yɛda wo ase.
Na sɛdeɛ na n'aseɛ no no o. Sɛdeɛ na n'aseɛ no no. Ɔse Loto akwankyerɛ wɔ hɔ. wopɛ loto no a, gye sɛ wodi kan hwehwɛ wɔ mu ansa na wɔbɛyɛ ama wo a wɔayɛ ama wo. Ɔmfiti prɛko pɛ na wɔayɛ ama wo. Ade sɛ wɔahwehwɛ wo star no mu ahu sɛdeɛ ɛsi yɛ dɛ ɛrekɔ ansa. Wɔahu sɛ ade na ɛbɛfa wo anaasɛ ɛmfa wo ansa na wɔbɛyɛ ama wo a wɔayɛ ama wo. Nti wode ɛfa nana namba no ɛna ɛgu screen ase wode ɛfa nana namba no na ɛfrɛ nana deɛ ɔwɔ biara nso no ɔno bɛkyɛ ama wo nso ɔsan aka wo deɛ na na ɛyɛ wo court case nso woyɛ ɛyɛ ebi ne sɛ woken yi a woken court case sɛ wagyapade na obi agye anaasɛ obi wɔ hɔ a problem yɛ afɛsi bebree yɛ gu so a ɛyɛ adwuma paa obi wɔ hɔ a bi a Watɔ agyapadeɛ bi na ɛho asɛm aba. Obi wɔ hɔ a ɔno ara n'adeɛ a ebi a obi ade agya no o, na obi ne no retwe. Ne no retwe ho. Mma nsɔn paa. Mm, ani berɛ.
Ɛnti me, me deɛ ne sɛ, sɛ wodi fɔ anaa wodi bim, sɛ wode wo haw bɛtoa me a, me mpanyimfoɔ no ɛnyɛ atirimuɔdenfoɔ nti wɔbɛboa wo, wɔtwitwa agye wo. Nso ɔwɔ court case, sɛ yɛde wo kɔ ɛɛ ni. na sɛ woatumi anya wo tiri adidi mu aba me nan ase a, case no sɛdeɛ wopɛ sɛ ɛkɔ no na me yɛbɛkɔ no. Sɛ wopɛ sɛ yɛtu hyɛ da a, anaa wopɛ sɛ yɛnsɛe no koraa na ɛnyɛ foolish case a, to anammɔn na bra. Woba a, me m'adwuma m'adwumadie bi yɛ bet. Broni bɛka ne bet. Ɔno nto nkyea.
Yɛto nkyea.
Nana maba, me haw yɛ sei ne sei. Na mmom Nana wotumi boa me na sɛ nkonimdie yɛ me deɛ a, Mede aseda bɛbrɛ wo. Saa nkyea no a wobaeɛ no, ɛnyɛ me ne wo ne me na atu o. Metu ma nananom. Nananom, mo asom asi sesɛɛ o, sei na wɔka. Na mogu m'anim ase deɛ a, yɛmmoa mo anim, mo anim na moagu ase, ɛnyɛ me. Enti nananom, mo nso mmu m'anim ase da. Animuonyam nka wɔn, ɛka wɔn. Ɛyɛ saa na ɛteɛ.
Nana Togbe Akangae din no nyɛ din bi kɛkɛ. Eyɛ sunsum ne din. Eyɛ motie bi din. Eyɛ me bosom din. Ede ne kwa mu odu.
Wate aseɛ?
Enti saa nkyia no a woba ama yɛato no, mede ma mpanyimfoɔ no. Mode hyia ba mo nan ase. Ɔse ne haw nie. Monsɔre ne n'akyi na mommoa no. Na nananom kyerɛ sɛ, before sɛ yɛbɛdi w'akyi, na yɛabɔ w'akyi dɔm, abɔ wo ho ban, anaasɛ yɛama nkonimdi ayɛ wo dea no, wɔbɛkyerɛ adeɛ a yɛnyɛ mma wo. Ɛno ano no. Ɛna baako nso a mepɛ sɛ mede to so ma obiara te ne sɛ, Me m'asoɛeɛ, sɛ wopɛ sɛ wodi w'akyi anaa wode wo ho bɛwura nananom ase a, akwannya wɔ hɔ. Wɔbɛka ntam wɔ nananom mu a. Wode wo kra nyinaa wura wɔn mu. Yɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a, abusua no ankasa di sunsum ka. Enti sɛ sɛbe wofiri saa abusua no mu a, yiedie a yɛfrɛ no yiedie paa deɛ, ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya bi. Wobɛbrɛ saa. Wobɛyɛ adwuma saa, wonnya sika. Ɛmo sɛbe, ɛmo mmaa nso so dane nkurɔfoɔ a wɔntumi nwaree bi. So wate ase? Basa basa basa basa yɛ bia. Nti sɛ sɛbe woyɛ ɔbaa na wosi so wotumi hu sɛ asɛ bɛrima fa wa nkyɛ no bia sɛbe ɔne w'agya ɔne w'agya wɔ hɔ ebia obi hyɛ wo bɔ nso anaa anyɛ dɛn amma ɛdodoɔ na yɛ a na yɛ spiritual marriage nso ka ho deɛ but Wotu ho anam, wotu, nipa bia nhia sunsum Bible. Nti ɛno na ɛde promise mfiri ne nam no anaa? Abusua akatua no nso so tumi de ba. Ɛna sunsum awareɛ nso tumi de ba. Nti saa promise mfiri no wɔ akwan mmienu a tumi nya kwan wɔ nipa abrabɔ mu. Sunsum awareɛ yɛ spiritual marriage. Spiritual marriage a yɛreka yi a ɛne ɛde promise mfiri ɛde asoa nipa adasene a ɔnya ne ho ahotɔ nyinaa no. Spiritual marriage tumi de ba. Ɛna bi nso so nso firi abusua mu. Wate aseɛ? Abusua bi wɔ hɔ a wɔadi ka wo. Sɛbe wo maame, wo nana nana bi o, wonnim no da, ɔpɛ awoɔ. Ebia waba, wakɔ bosom bi so na wakɔgye saa awoɔ no. Ebia wamfa ho aboɔden ankɔ nti no, ada no akatua wɔ abusua no so. Ɔbɛdi mu nyaa kɔpem sɛ wo a sɛbe woato anammɔn akɔ akɔhu akyire no afei woatumi asɛe no. na wo wa, ɛnyɛ sɛ woyɛ saa wie a wowɔ abusua no nyinaa firi mu o, wo wanya wo tiri adidi mu. So wate aseɛ? Ɛnti ɛbɛ ɛbɛhia sɛ nipa biara sɛ ɔyɛ ɔbaa o, sɛ ɔyɛ bɛrima o, wosi so sɛ wobɔ bra, bɔ wo ho ban na fa baabi, bɛpɛ baabi fa wo ti hyɛ. Na sɛ wode wo ho gyigya. Saa na ɛteɛ.
Taa hwɛ wo nti so ɛyɛ. Ɛyɛ nokorɛ.
Anaa wo na waka nokorɛ no, wo na waka nokorɛ no. Yɛda wo ase pii. Yɛda wo ase. Nso meda wo ase. Na wei deɛ, na sɛ bisa wo ade baako. Mhm. Ɛyɛ sika afutuo. Okay. Anaasɛ bi wɔ galamsey foɔ na ade ade. Ɛno nso woyɛ ho adwuma. Na ɛyɛ gold. Okay. Woyɛ ho adwuma.
Ɛwɔ aso yɛ. Mm, gold no sɛdeɛ na wokyɛ deɛ wɔn mu ahodoɔ ahodoɔ. Yɛ wɔ abusua agyapadeɛ a ɛyɛ gold ɛhyɛ fam ɛwɔ hɔ no. Ɛna ɛsan nso wɔ obi a. Ɔse ɔyɛ mining anaa saa galamsey foɔ yi a woka yi yɛwɔ gold luck wɔ hɔ ankasa wate aseɛ a saa nkɔfoɔ no afei na ɔno kɔ akɔpɛ gold no akye no no yɛyɛ ma no because gold no sunsum te so wate aseɛ bɛhu gold wɔ ha kyena no ɛni hɔ no ɛkɔ bɛ foforɔ ɛyɛ saa na ɛteɛ ɛna yɛsa nso ba abusua gold no nso susu a ɛne yɛtu sɛ bi a abusua no agyagyapadeɛ bi wɔ baabi

To ɔnamɔ no bra ne nan ase. To wo deɛ, hwɛ screen no ase. Ne namba ne nam ɔno. Mesan bɔ ne namba ne ma wo biom. Ɛna na to gbe akanga. Bɛrima mu. Bɛrima mu no no. Ɛɛ 0244 49 0899 ɛna na to gbe akanga. Ne namba no no. San hwɛ screen ase, ɛsa guo no. Nti no, Fa n'amannɛ frɛ no, na bra Nana nkyɛn. Wonya ba Nana nkyɛn a, deɛ ahinta biara no, anaasɛ w'ayaresa biara nso no, wo nsa bɛka. Nana, wei deɛ, asɛ mahu sɛ kawa bi hyɛ wo nsa. Te sɛ me deɛ yi a ɛyɛ for life ɛ ne me deɛ ɛhyɛ me yi, mahu sɛ ɛyɛ me fɛ, na me deɛ makɔtɔ bi na mede ahyɛ. Okay.
Na wo deɛ yi deɛ, Asɛ wo deɛ de menhu no yie asɛ nipa ti ne baako bi a ni kɔkɔɔ me mpɛ sɛ wokyerɛ mu kakra wɔ wo kaa wayɛ hyɛ no. Ɛɛ me kaa wa na aka ho asɛm yi. Ɛwo sɛ me me kaa wa no ɛyɛ ɛyɛ adwuma bebree. Ɔte aseɛ adwuma a me kaa wa no yɛ no me ma adwuma a me dwumadi a me di ɛne ho kaa wa na ɛyɛ dɛ ɛhyɛ me. Woate aseɛ? Dwumadi a medi ho kawa. Na mmom wopɛ kawa a, kawa, yɛwɔ kawa ahodoɔ ahodoɔ. Yɛwɔ kawa bi wɔ hɔ yɛde ma wo a, ɛkɔmande nipa. Woate aseɛ? Obi te sɛ bi a, obi, wopɛ adeɛ firi obi nkyɛn, na ɛmma ntɛm. Me, me, wo ne me, mɛtumi ama wo kawa ahyɛ wo a, ah, sɛ yɛ fon so koraa no a,

Menhu bi mpo da, meyi sɛ ɛhyɛ wei. Tena ma mede gu sɛ yi.
Nana Togbe Akanga.
Bɛrima no no,
me na m'ani kyi efiri efa nsuo asase ase ne soro baabi a. Anim ne okyi obi ani hɔ.
Nana no no, maa hwɛ wakyɛ yie. Wei deɛ sɛdeɛ nana seɛ no no, ɔsɛ sɛ wohia ahobanbɔ. Ɛka wɔ ɛhyɛ wohia ahobanbɔ. a wopɛ sɛ ɔde bɔ wo ho ban wɔ sunsum mu anisoɔ wonya ba nko ara deɛ a ɔbɛ commande ring no ayɛ dɛ ɛde ama wo ama wo so ayɛ dɛ woatumi ade wo ho afi nneɛma bi ho bɛma ɔde bɛbɔ wo ho ban kawa no ɔde bɛma bɔ wo ho ban yie paa Baabi a wobɛtumi de awura. Nana wei deɛ mesane ba ɛyɛ wokaa sɛ eh, obi tumi de ne ti bɛhyɛ mpanyinfoɔ ase okay.
ɛhɔ no bia mpɛ sɛ mesɛ si wɔ biem sɛ bia atiefoɔ no bɛhu deɛ ɛwɔ mu okay. sɛ wɔn baa ho boɔ mbɛyɛ ansana wɔn atumi de wɔn ti ahyɛ mpanyinfoɔ ase anaasɛ wɔn nana mo ayɛ dɛ afa saa botaawodie no okay.
Yoo, mɛda wo ase bebree. Mesɛ, before sɛ wobɛtumi de wo ho awura nananom ase, anaasɛ nananom bɛka wo ho wo nkwa nna nyinaa a wɔbɛma wo nkwa tenten, apɔmuden, ne adwuma nkɔsoɔ, ma wo nso so woatumi ayɛ nipa titiriw no, ɛno deɛ memfa ɛho nsɛm nto dwa. Na mmom wo a wo feel sɛ wopɛ saa anamɔn no bi no, me number no, ɛne no sɛ wode odi to dwa yi, wɔmfa mfrɛ me. na ɔfrɛ akyerɛ sɛ, Nana, m'adwuma nkɔ so, meyɛ adwuma, menhunu me ho ano. Mepɛ sɛ me nso mebɛdi bosom no bi, na me nso meyɛ nipa titire ɔman no mu ha. Ɛno nko ara na mehia. Wɔmfa ne ti mmɛhyɛ mpanyimfoɔ no ase. Wɔde ne ti bɛhyɛ mpanyimfoɔ no ase, na wɔabɔ ho ban. Obi biara a ɔbɛsɔre atia obi a, wɔabubu agu fam. Deɛ ɔbɛsɔre atia w'adwuma, ɔbɛkɔ fam. Na woadi yie, woaforo agyina dua tenten so, na ɔmansan nyinaa te wo nka. Saa na ɛteɛ. Bɛdɛ tiefo sɛ na n'aseɛ no no ɔdze sɛ ɔde wo ti bɛhyɛ mpanyinfo ase a wode frɛ no dɛ fa ne namba no screen ase na frɛ no ɔno abɛkyerɛ kwan no a yɛbɛfa so wobɛfa so ansana woatumi de wo dɛ wo ti ahyɛ mpanyinfo ase na na wedi yɛ mesan mesrɛ wo sɛ mɛsan ba ɛyɛ loto sɛm no so okay
ɛyɛ loto no sɛ mpiri aso mo ba a ɔpɛ so mo hunu Ade pɔtee sɛ wɔyɛ dɛ wɔde ba, ɛsɛ sɛ wɔbɔ ɔso ma me. Na mɛsɛ wo sɛ si so bio ma atiefo ma me, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi a ɔwɔ bi a ɔbɛte ne ho ase wɔ Luto side no, cause Luto side no sisi ara no akwan bibiara wɔ hɔ. Mɛsɛ wo sɛ si so bio ma me wɔ hɔ nom. Yo, mɛda wo ase paa bio. Mea mete mu sɛ Luto no ɛho nhia wo paa. Paa paa paa paa. Mea mekura wie a mɛgye bi. Oh, mate, mate, wonni problem. Mɛma wo bi. Ɛɛ, lotto no, sɛdeɛ mede nka kaa no no, ɛɛm, woba a, ɛyɛ aborɔnoma fitaa anaa aborɔnoma fufuo, bese fufuo mmiɛnsa. Ɛyɛ coins a ɛyɛ di 50 pesos no, mmaako mmaako seven, ɛne anwira fitaa kakra bi a one yard koraa na wode aka ho. Na mede ama wo lotto aba no. Ɛno nko ara. Ɛyɛ ɛno nko ara.

wopɛ lotto o, wo deɛ ɛhaw ɔhaw biara ɛwɔ wo so biara no, tu anamɔn no bra. Anaasɛ wobɛfa me namba no wafrɛ me sɛ Onana me haw nie, sɛ wopɛ lotto, sɛ wopɛ sika, sɛ wopɛ akwantuo, adwuma asɛm, deɛ ɛhia wo biara, wo deɛ fa me namba no na frɛ me. Nana sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔso ɔfrɛ a na wakora afa no ade na wo deɛ ɔfrɛ a wɔbɛnya wo a wo mu. Me ankasa me namba no yɛ baako pɛ.

sɛ protection biribiara mu, biribiara, lotto sɛm o, onya fa ne number na afrɛ no nko ara deɛ a, na anayɛ dɛ na ɔbɛkasa na wayɛ dɛ waba n'aso ɛ, na deɛ ɔwɔ biara no na wayɛ dɛ akyɛ, na ɔde wakɔ mpanyinfoɔ anim, na mpanyinfoɔ nso ayɛ dɛ adi ayɛ dɛ aboa wo. Ɛyɛ nana wɔ Kumasi, ɛyɛ fa wo de, Mampɔn road, Kumasi. To deɛ ne number no na egu aseɛ no, mesan bɔ no si ne number no nso ama wo biem. Ɛyɛ zero two four four forty nine zero eight ninety nine. Wei deɛ nana wei deɛ mmerɛ no nti yɛnsɛ mmerɛ sɛ yɛ time no ayɛ dɛ ayɛ mmerɛ yɛ sɛ dɛ woka biribi kyerɛ watiefoɔ na yɛ dɛ waa wasɛm a waa asɛm a aka nyinaa no bɛhu sɛ bɛsi ayɛ dɛ aka kyerɛ watiefoɔ ma watiefoɔ so ayɛ dɛ ate ɔmo asie ɛwɔ kasa Yoo, mɛda wo ase paa sɛ akwanya kɛse a wɔde ama me sɛ woyɛ Asanteni a wotie me yi, sɛ woyɛ hwan, sɛ ɔyɛ sɔfo, sɛ ɔyɛ Mallam, sɛ ɔyɛ hwan, me Nana Togbe Akanga, maba Asanteman mu ha a mede mmoa na ɛde nam, manyɛ wo wo sika nti, sɛbe wo sika nti na mebaa, nti wo obi biara a ɔwɔ haw biara no, tu anammɔn na bra m'asoɛeɛ, Mimi Anguanani.

dwumadie yi so. Ɛyɛ sunsum ahintasɛm dwumadie so na yɛde ɛwɔ yi, nti ma obiara ba.